Hihin Chinram huap in van chim ah a ruang cu atu Tidim ram chung vialte ka kal cun na Falam ram chung, Zaniat ram, Nguan ram, cun Hualngo ram hihi ka kal le Thantlang peng Hakha peng cu miphun dawtnak le hi dohthlennak i tel tu ahcun a kan tei bak lo. Hi Thantlang peng Hakha peng hi cu a tuar zong tuar fak bik an si. I kan lung zong fak tikah dohthlennak hi mipi na tal dan hi ah zakhat zakhat cu ka lungawi lo nain a za ko an ka thei. Mm. I cuka pehpar in na zan nai kha kan khual tlawnnak kha ngun ram si le ngun ram cu kan thei ko la dah ka ti. Kan thei ma thei lo dah. Falam miohni chung ummi ngun pawl khi an si le Ka lungrak tha a bakmi pakhat cu an tluk rak la rih lo phun khi si dawh a si. Uknak a lak hin thei ma thei lo ma ti phunphai hin khuaruah ding phun le ka ngeih cio tuah. Kan kal le mi le kan ram ah zeidah cang, cun Chin ram ah zeidah cang, atu zei diam hun da kan phanh timi zong khat hmanh an thei lo. Ma lo te tuah, ma rawl te ei, Mah inn te ih ko seh cu a hna ngammi kha kan rak tam tuk. Miphun kong kha zeihmanh ti lo. Cucu zeiruang dah si ti si ahcun hruaitu lei, a bu lei i a hriam hriamtlai a ti vemi pawl sign kan tlaih lo susual hnga maw? Hi ralhrang kan doh pah in kanmah hi ralhrang kan si sual hnga maw ti zong ruah cu a phu ngai. Tikah khuate kepka lei kan phan. Anmah lei zong in mipi ralkap an si ti zong pakhat hmanh zong an thei lo. Anmah lekap zong in don zong pakhat hmanh um lo. Arti le tangka pek kan ei hau dirhmun kan si. Tikah ziah Falam ramchung a dirmi pawl, Falam hriam kai almi CNA pawl Falam ram ah um hlah u tiah a chimmi pawl. Ziah kan mipi pawl sinah miphun dawtnak le miphun ṭanhnak pakhat hmanh zong rak ngeihter law an ram a zalen taktak a hlan bantuk um. Cu lakei kan nih Thantlang ciam dih, Thantlang dih, a zam dio hmun um rih. Ziah Chin miphun an si ve lo ma? Miphun zawnruahnak thinlung pakhat hmanh an ngei lo ma? Ti tiang zong ka ti le lung cu fak ngai. Ka uh, bu hruaitu kan tlei lo susual ma maw? kan miphun kanmah myo nih pakhat ah sian i um hau lo ti luklak au sawsawh a chung ah zeihmanh rian zong rak tuan khawh lo miphun zong mipi pawl rak chimh khawh lo hi dohthlennak kongkau zong pakhat hmanh mapi pawl zong ton zong rak um lo khan lai internet lai ah social media kan au thut la a chung taktak van pi a chung muru taktak van kal tikah zeihmanh kan rak salo chu Mm. Kum hia fak an fak tuk. Thantlang Belgium pat cu an ni nuam sat in du du an ra Thantlang peng vialte Hakha kan cu kan un te zei in ton ti zong kan man kan unau te zei liam hun nan phan te zong pakhat man thei lo online CNF nak long te chim peng ri Ka pawl bu zong kha a tak ngai ko lo. Na ngaimi pakhat ai awh lo i ka taluk lak kan sian he doh lo ve kha ka cu. Ka zong ka tam pin voi kan ton than tikah fak dang ka chim ti la ka kong zong kha kan mah hriamtlai le hriamtlai kan lak kong zong kha Mm. le atu ah kan doh than kan tuah kan chinram chung ah doh thannak kan tuah i cun kan mah hruaitu le kong Miphun dawtnak taktak an neih le neih lo cu ka thei lo. Ṭhutden le tangka a ruang hna zong, rianṭuan hna zong kan um kho men. Tikah kum thum chung kan kal cuahmah le kan hliah le cang cu a lang dih ko cuh. A nak le rang, a raang cu kan lang dih ko cuh. Kan dirhmun le kan sin le kan ruahmi cu atu a lang cuahmah ko cuh. Power, ana kan duh dan, ṭhutden kan duh dan khuaruah a si. Curuang kei direct an sian i a ka lut ko. Le kei chim duhmi cu kan duhsah kan lang thluahmah lai. Kanmah Chinram chung i Laimi zong duhsah in sining lang thluahmah lai. Aho deuh hi dah mipi nih tha kan pek hau. Aho deuh hi dah miphun ca raltu, aho hi dah miphun ca taktak ah a dir ngam timi kha duhsah in kan i fiang thluahmah te ko lai. Mipi lei zong nih aho deuh hi dah thazaang pek ding si. Ahodah hi dah kan dirkamh ding si? Ahodah hi dah kan bawmh ding si timi tu duhsah kan fiang cuahmah ko cu. Kan fiang cuahmah ko cu. A ho taktak a dara tu, a ho taktak dara kap si ti zong kan fiang cuahmah ko. Na amah belte. Vawlei cung phung ah soiselnak, thangchiatnak, buaibainak cu um phung sinak, a donghnak bik ahcun a fiang te ko lai. Ahodah kan bawi timi ṭha tein dohthlennak ahodah a tuah, ahodah kan ralkap taktak an si timi kha fak deuh in rak ruat u law khakha bawmhnak peknak hmunhma te zong kha kan i palh lo kha rak biapi taktak le hi zawn ah kan zapi te chim kha si ko. Zalonnak kan ti cu alak kan ngah lo, nun kan thap hrimhrim ka hau, nan fale kan thih hrimhrim hau, kan thisen kan thlir hrimhrim ka hau. Ruangah hika zawn ah aho kan si ah, aho unau kan si ah, aho chungkhar kan si ah, aho khua kan si ah, keimah maw kan si ah, aho kan si ah, zeitik kan nan caan dongh lai zong a theimi kan si lo tikah hika zawn kan ralkap pawl an nun chungah, ral an doh chung ramtang an um ah, kei nih ka naute caah, ka khua caah, ka ram caah, ka miphun caah, siani caah zeidah ka tuah khawh lai timi thinlung kha kan ngeih hau. Kannih cu kan miphun nih zeidah kan tuah tinak in kan miphun zeidah kan tuah khawhmi cun Afghanistan vial kha cucu kan thinlung khan um le kanmah mipi ralkap nih ka ram ca zeidah ka tuah khawh zeihmanh a dang chawva tangka ka ngei lo nunnak pakhat ngei cucu ka thap lai ka miphun ca ra ka do lai ti kha si le cucu kanmah nan fale kan tleitliang kha si tikah ramdang um mipi pawl kan lungdong hrim hna seh kan kut samh rih ko sih hika zong doh thannak kan tei cuahmah lio kan doh cuahmah lio teinak kan hmuh cuahmah lio si. Hika zawn i tlang kan aupiaktu kan Farle